Ok, rhaid i ddweud ta. Um... No. Ah. How are you? uh, Bryn, Bryn Jones i'r enw. Um, ges i'r uh, fraint really, i gweithio ar uh, y cwch salmon sydd uh, yn newydd i'r ceill eich un dre. Uh, yeah, GSB1.

wythdegau hwyr. Wedyn yym yn amlwg nathon ni ffeindio hi, nath Dad a Robert Wax ffeindio hi fel flower bed dros yr adar yn 2018 yy a fan'na dwi'n me'wl ma' siwrna fi ella 'di cychwyn. Pan nes i pan nathon ni gychwyn sôn amdan y gwch yy o'n i efo o'n i'n poeni braidd 'c'os o'n i'n gwbo waw ma' 'na dipyn o challenge yna. Yy a lot o pan o'n siarad i Gwyn yn Galeri 'lly o'n i o'n i'n keen i trio deutha fo yym dwi'm yn gwbo faint hir neith o gymyd i trwsio'r gwch 'ma cos o'dd 'na dipyn o cyflwr arni yy fel dwi 'di sôn o blaen o'dd un ochor mwy ne lai 'di troi yn pridd pan o'n i'n llnau o allan o'n i'n dod ar draws anifeiliad dwi me'wl yy a o'dd 'i jyst yn gwair i gyd yn y gwilod yym so Yy dwi dwi'n teimlo'n... Ar y pry- ar y prydau dydy fo'n reit crafu ym mhen be' dwi am ne- he- neud efo'r ochor yma neu yy ond dwi'n meddwl yym hefo bach o cymorth gan t'wod siarad i Gwyn dipyn a yy sut sut 'dan ni isio sut oedden ni isio trio rhoid ryw fath o bywyd newydd iddo fo yn y galeri yn yr cei 'lly. so um, nath ni mynd o fanna a so nath ni gychwyn ni off um, ar y, y plan gyntaf oedd roedd y sena newydd yn ni cos oedd hi yn wan uffernol so um, trio gael i shored up really mewn cyflwr a siap cwch call wedyn um, plygu um, uh, sena derw fewn so um, steam ribs yeah. uh, so joban reit fawr ond key starter really yym so nathon ni ga'l hynna i fewn yy gathon ni chefn newydd iddi efyd cyn hynna yy allan o teak so yy unwaith odd yr y senna fewn odd a cryfder yn y gwch o'n i'n gallu symud i gwmpas y gweithiyn lot haws yym yy ag o'na siâp fel chdi'n gweld ma' 'na ryw siâp ŵan i'r gwch cynt o'dd hi'n o'dd hi jyst 'di collapsio rili yy o'n i 'di roi stem newydd derw yn y ffrynt hefyd so o'dd hwnna'n dal y ffrynt yn gry' yym o'n i'n trio cadw bob dim yy yn original a o'n i'n gallu rili. O'n i'm yn o'n i'm yn siŵr sut reaction o'dd y gwch am rili ga'l yn amlwg mae 'di bod yn y shed yma ers hanner blwyddyn rili yn dwi 'di bod yma ben fy hun am hanner hanner blwyddyn yn teim- teimlo fela yy ond Yn amlwg jyst 'di bod yn chipio i ffwr ar y gwaith rili a yy 'di ffitio fi fewn. Yym so pan ddoth nath y criw yma i symud i yy ei o'n i reit falch i ga'l i allan a yy ond yym o'n i'm rili siŵr sut ma' pobol yn reactio i weld o chwaith so ti'm yn gwbod tan mae o 'na. Mae ma' hwn yn gweithio rili bach 'fyd so Ti'm rili gallu sefyll yn ôl a sbio arno fo'n iawn yym so yy ath hi a'r trailer tu allan i'r shed a cyfle gynta rili i gallu sbio arno fo'n ocê iawn dwi'n dwi reit hapus efo hwnna so yym ie so wedyn ma' 'di fynd i dre a wedyn yy 'dyn ni 'di ga'l reaction reit dda yn y cei honna so yy na dwi'n dwi'n dwi'n falch dwi 'di neud o ŵan yy ar ôl crafu'm mhen siŵr am hanner flwyddyn ond yy na dwi'n dwi yn falch dwi 'di neud o 'de.